Eeyyuwa shaaxira laal shaaxira laal na baafta. Amma firra garagali muka san muka san akkana duratti dhayitee muka sani duyda galii deem kanaan eegan tokkaanii fi karaan sanis mana caalaatti si geessa karaan san. Karaan san mana caalaatti si geessa karaa mana caalaa achi gari- garagali manni caalaa ulaa gurraattii guddoo mana caalaa mana caalaa ulaa gurraattii guddoo jira yoo banaa harkattee mana san ammoo haarisa waan ulaa isaanii dura taa'u ofirraa eegi juwaadeen nama kaayee fi jira malee isaan hundinuu bilaash akkana taa'utti hin jirtu furmaatee nama godhattee jirti wala ulaa caalaatii wala ulaa siitii namaa jala jiraa if eeggannaa akka ajaa'ibaa itti if eeggannaa godhi ani ati ani ati isaan si qabanii isaan harka seente taanaan siifi dhimma keeti balessa kiyya.

Hoggaa deemte, hoggaa deemte. Mana furmaata efiifuu agarta lapha'aa dukkanooytuudhaan si garsiisa san gartee. Ayyee. Ammoo taniin siidhaam wanni san lafa buutee wanni san furmaatee fi caalaa bira hin dhayne taanaan lubbuu teeti bakka godhi. Ati ijoollee tiyyan harkaa baase akkasin ni beeytaami. Amma ammat lubbuu teeti irraa ka'i. Ani ijoollee tiyyaan barbaada furmaateen akka akka xixaa bakkaan hin jiru naa dhuftu furmaatee dawaan itti kanne san itti geessitee Isii fi caalaa dhattu caala kanninaan akka furmaata nufi caalan addan bahanii beeki an joollee tiyyaa si jaanin agarre idaayaa bichii ol baasan keekiyyaa hin agarre idaayaa bichii guyyaa ta'u ilaa guyyaa sirraa fuudhaniitiin alatti idaayaa bichiin fiidiyoo sii ta'u ol baate eda qilleensa irratti arke yoo joolleen tiyya asitti naan dachaane lubbuuteetii si baha tana beeki. ee ani narra narraa hadhooyteeti amma yeroon amma keessa jirtu na dhugaa feete narraa hadhooyteetiin deemu jira siis siis wareeguudhaaf daqiiqaa takka natti furatu maaliif an hadhaaweetiin deemu jira ilmoon tiyyaa fi ani guyyaa hanga kana guutuu waliin agarree aniitu rakkadheetiin as keessatti Gubba keessi kiyya na madaadha gubbaa kiyyaan na fayyaa qaba malee garaan kiyya keessi na madaa na dhukkubu jira akka madaa'e dhugaa feete dawaa tana furmaatee agartuus ani caalaa agartuus abbaa fade keessa isaanirra keenyaa waan san bakka isaan jiran geessinaan ifif ijoollee tiyya manatti naaf iddi furmaateen hoggaas. Barbaachuu yennaa isaa irraa eeguun. Ee barbaadii manatti hin galinii dhageey. Furmaat furmaateen si agartee akka obboleessa maawardii goote san si godhanii sin qabin hammaas akka dheengadda firra rafaa deemtu sanitti firra rafaa hin deemin afaan kee hidhadhuu deem akka nam tokko sin beeynetti waqtaanii fi waan san darbituus ulaa furmaatee agartuus ulaa jalaan akkana qaawaan darbi waan san. Hayyee mee inshaa Allah haa barbaachisu jiraata akkana haa tumaa wayiti bitta san kaa karaa harka mirgaa irra seeni. ee ee hulaan isaa hulaan isaanii hulaan isaanii qalama diimaa qabdi hulaan furmaateedha ee muka guddaa dheeraa jira ulaa isaanii jala muka muka shajaraa guddaa kana dheeraa kana laala isaanii jala jira muka sun- mukuma san jalaan achi garagalta muka san jalaan achi garagalteen ulaan isaanii diimtuudha Ammaas dhagayi. Haarisoottiin furmaateedhaa ilmoo baatii torbaa takka faaddu. Haa? Ulaa diimtuu riqoo lakkaa'ame. Laa xiqqoo miti ulaan isaanii diimtuu guddoo haarisoottiin furmaateedhaa ilmoo baatii torbaa takka faa sanii ulaalee isaanii dura ta'a. Furmaateen nama ulaa duraa qabdi sin arkin suuraan tee hunda ballakamtee jirti si beekan. na biratti arkamtee jirta suuraan tee hunda jara ulaasii dura taa'u bira jirti suuraan tee hundi maammat arra ijoollee tiyya arra furmaatee fi caalaa bira da'aa tana geessitee ijoollee tiyya na harka deebifte taanaan wallaahi naatu fidaa mataa keetii si ba abbaa fadhe taanaan sifi wareegama takka kafala wallaahi ilmoon namaa takka sin tuytu ani fardiin ijoollummaan tiyya na harka deebu waan barbaadde ayisha hin irraa xalabadhu inshallah ye Eh, ati dawaa tana eh, ati dawaa tana bakka furmaateen jirtu naa geessi taanaan mataa kiyya gubbaadha atiin furmaateen ifiini akka ni beekti furmaateen akka juwaadeen qaxitaa qad je'ee naatti dhufe juwaadeen miila isaatiin deemee naa dhufe ati har'a dawaa tana bakka isiin ifi caalaan jiran naa geessa taanaan ifiini qaxitaa isaan lachuu tiida bakkaan an jiru na bira dhufan sii galtee Shaaraan bakki takka sirraa na fidhu ulaa furmaateetii fi ulaalee wal fakkaatti. Qaxxitaa akkaanii fi qid jettee agartee bakka san dawaa san geessitu. Dawaa san geessuudhaaf dawaan sirra ga'u sii tahammilata ani hin tahammiladhu rakkoo sirra dhufuu jiraattu. Abee harka kaa'e bakka sanii. Arkeen bakka sanii miti bakka san bakka hodduudha ulaan ta'u wal fakkaattu jira. Mana furmaatee kana safaaxaa kana dhaquu hin dandeessu. Isiif mana siitiif mana caalaatu Ayee haa eebbisa kana dhaqee haa eebbisa inshaallah ati barbaachuu jira. Hayyee firra garagali karaa mana caalaa firra garagali. Bakkuma ha- naannuma sani manni caalaatis karaa mana furmaatee cinaadha. Manni isaanii fageenya addaan qabu taakkuu lama adda fagaata manni isaanii. Yoo taate mitira lama adda fagaata. Ayee Firra garagali bakkuma jirtu sanirraa firra garagali muka gurraacha guddaa agartee muka dheeraa. ayee Awwa eegaan muka sana agarte firra garagali mana caalaa. Hmm? Eeywa bakka sadiitti gara adda ba'amu hawwisaa jira. Eeywa shaaxira laal shaaxira laal na baafta. Amma firra garagalli muka san muka san akkana duratti dhayitee muka sani duuyda galii deemu kanaan eegan tokkaanii fi karaan sanis mana caalaatti si geessa karaan san. Ayee. Karaan san mana caalaatti si geessa karaa mana caalaa achi gari- garagalli manni caalaa ulaa gurraattii guddoo Mana caalaa mana caalaa ulaa gurraattii guddoo jira. Yoo banaa harkattee mana san ammoo haarisa waan ulaa isaanii dura taa'u ofirraa eegi. Juwaateen nama kaayeefi jira malee isaan hundinuu bilaash akkana taa'utti hin jirtu. Furmaatee nama godhattee jirti. Wala ulaa caalaatii wala ulaa siitii namaa jala jiraa if eeggannaa akka ajaa'ibaa itti if eeggannaa godhi. Ani ati ani ati isaan si qabanii isaan harka seente taanaan siifi dhimma keeti balessa kiyya. Abduraa baas wayyoo naa faayisee. Siifii dhimma keeti. Akka obboleessa maardii si godhanii qullaa si gad hin dhiisin si qabanii. Amartii hundarraa guurrattee qullaa gad dhiifte agarteemi. Akka ashaangullittii si gootee si gad hin dhiisin. Dirqamni ati sirra jiru waan san galmaan geenyaan geesse galmaan gee'u baannaan waan sirra dhufu ta'uu fi rakkoo sirra geessu an si fanniseetiin sirarraa see dhugaa feete wallaahi ijoollee tiyya asitti naa dachaasu baatte ati ka ijoollee tiyya gurgurates ati ka ijoollee tiyya narraa kannes si amanee ee si amaneetiin ijoollee tiyya si kannee arra akka akkumaaniifin arra dheengadda ijoollee tiyya si amanee si kanneetiin ijoollee tiyya karaa irra gurgurattee bira kotte arra ammas waan tana si kanne wanni dhagee Wanni tun ati ati wanni sun lafa keessa taanaan illee si balbaltee qaama kee guutuu si gubjitanii siin jaa wanti. Ayyee. Lafa lafaa sin kaayii waan san lafa keessee qaama kee guutuu si balbalaa. Inshallah ayyee barbaadee kaayee maarti mana caalaatti ni kaayee. Yalla ayyee nageetti mana caalaa agartuus kaayi bakkuma irraa agartu hanga kanarraa bakkuma takka kaayi deemi akka sin agarretti deebi'i amaanaa dirqama bakkaan geessi mana caalaatti sin agarre afaaniin naa jiru jirtaa siin harkaa harkutti hin jirtu mana caalaa amma furmaate hadiyyaa sii fi caalaadhaafuu waaniin caalaas jaaladhu waaniin siis jaaladhu lubbuun sii baasa waan tana taateefuun hadiyyaa ajaa'ibaa qopheesse hadiyyaa waan namni walii ergu sii ergeetiin jira hadiyyaa san irraa furadhu gurbaa san akkaanii fi nagiyaan naa as gaggeessitun sirraa xalabadha maali maastaniin sin jehu hadiyyaan san taa ati itti gammaddu ta caalaanis itti gammaddu eegaanii fi atin kaniin gurbaa kaan waan takka ittiin kannin miskiina si maraachuudhaaf akkas godhe kuttee miskiinticha qabdee siifi caalaan qabdanii siifi caalaan kun sanama akkami usii mataan keessan fayyaas hin qabu ati silaa illee mataan fayyaas hin qabu waraana keessa turtee jan dureenuu waraana keessa dhiiga dhuguu turtee. Namni waraana keessa dhiiga dhuguu ture mataan isaa fayyaa hin qabu silaa dhiiga dhuguu baatte mataan kee wal si dalaga. Ani arra nama tokko deemi waan san dalagi jeeni namni kun naa wal qunname taanaan dirqama namni san qabamee siif caalaa bira dhufu qaba. Dalagaa biraa takka hin qabdu kanuma qabdee nama bira fiduudha. Akkaan itti bira si fiduu jiraadhu siif caalaa arkuuf teessa. Eegaani faxarii ka kanaan dhufte an caalaallee ganaan eegantu tana beeke atin rahammata hin godhuuf caalan na harka seennaanis ati na harka seennaanis abbuma fadheefuu rahammata hin godhu waanin juwaadee irra dalagu jiruus agarte akkana dhoo godheetiin juwaadee huccuutti kaayee dibatatti dibee aruusa godhee fi isa nama isaan inni dhiiraa miti isa dhalaa godheetiin nama isa aruusa sii godhuu jiraadda ammoo hadiyyaa sii dhufuu teessu eegi dhaamsa yeroo dhibbata karra sii kaayeen furmaata yeroo dhibbata karra sii kaayee sii fi caalaafuu joollee tiyya naa dachaasaa Ani sun garaa waa dhala ilmaan kan dhaba jiraachuu hin danda'u. Ilmaan kiyya naa deebisii siin jettan hundi hangas takka na laalu dhabde hanga xurii qeensa jalaatitti. Tumichi jaarsa keetii kunis si dhagayamuu dadhabeeti caalaanis. Talfuufni maardiiniin jaaladha jee jaalaltisaa maallaqumaa jecha jaalate. Juwaadeenis gabbaruma irraa furatu sani gabbara irraa furateeti maardii fi caalaa wali kan nuu deema maardii irraa caalaa furatee. Caalaadhaaf maardiin ikaa godhee. Ati yoo taan nama keessatti maali? Juwaadee qabeenya isaatiif jaala. Silaa qabeenya isaatii jaalachuu baatte. Laalaan har'a juwaadeen laalachuu jiru tun tumichiniin ani duuda keessa tumu jiru. Shanshalanii ani itti kaayee akka maraataatitti walitti hidhee kaaya san silaa tana laaltee juwaadeedhaa ol baatee boochiin jee'uu furmaateen Eegaanii fira hammata Juwaadeefis hin qabne Juwaadeen haa sirraa du'u sirraa hin ajjeesa. Takka ji caalaa ammoo jaarsa wal godhadhaa sii fi caalaan eegaan ifati ka xariiqa kanaan deemtu taatee Juwaadee irraa dhimma hin qabaatin Juwaadee isinirraa hin ajjeesa sii fi caalaan wal ibbaa. Ilmoon baati torba haarisoottiin teetiif hundinuu isin eegana guus Ijoolleedhaas adaanaa ilmoon baay'ee torbaa guurtee haasii fidduu tanna. Geelee tiyya harkaa qabdaa mita abdii haasii tani wannummaa mana abdiitii fi mana kan mana abdii duraas naannaa'u jirtuufuu kaataa ijoollee abdiitti fidattee adaanaa ilmaan nama sadii wali godhattuuf ilmaan nama sadii ka geelee tiyya ilmaan kiyya ilmaan juwaadee sadii juwaadee kun sirraa ajjeese maan siifii caalaa wal fuutan. Egaa maaliin siin jemee? Egaa nifi caalaas akka shaangullitti oliigam qabdee wal jala yaa'u jirtan nu kaas jetteen wan adinaan qabna adinaan ni qabda miskiinticha iffira fiddan mee wanni biraa tasii hafe maaltu jira